a ni va swifuwa kun'wana lomu ti-zoo enhoveni la ka ti-nature reserve xi hundzuka xiharhi ma ni twisisa ivi tin'anga ta xintu va xi tirhisa yini va xi tirhisa yini ku va va tiyisa swilo swa vona ku va va tlhavela vanhu ku swi swa vona swa vutomi swi kota ku va fambela ku na ku mi kuma ku vanhu va ti tiyisa hi nghala hi tindlela to hambanahambana. van'wanyana loko va ti tiyisa hi nghala va ti tiyisela ku chaviwa hi vanhu van'wanyana va ti tiyisela ku mabindzu ya vona ya kota ku kula van'wanyana va ti tiyisela ku ri va kota ku kuma tithendara van'wani va ti tiyisela ku tikereke ta vona ti kota ku tala van'wanyana va ti tiyisela ku vunanga bya vona byi kota ku kula ma ni twisisa va va va kha va tirhisa yini va va kha va tirhisa ngati ya xiharhi lexiya kumbe va tirhisa voya. kumbe va tirhisa thyaka ra xiharhi lexiya mi ta ni twisisa loko ni ku thyaka ra xiharhi lexiya kumbe va tirhisa mafurha ya xiharhi lexiya a ni xiharhi lexiya ku na mafurha mo karhi a ni ma swi tiva ku xiharhi xi kulukumba la xin'wana na xin'wana swo fana na na na na homu mbuti ku na mafurha yo karhi laha ndzeni va tirhisa wona mafurha lama ku va va ti tiyisa ende loko mo languta ku va mi ti tiyisa hi xiharhi lexiya a swi olovi swa tika swi tika hi ndlela yihi ku va mi ti tiyisa hi xiharhi lexiya mi fanele mi teka ngati liya ya xiharhi lexiya xi khe xi hanyanya xi nga fangi or xi nga tlhaviwanga nayiti liya yo tlerisa leyi tlerisaka swiharhi kumbe xiharhi lexiyani loko mi xi lava mafurha lamaya ma xona mi fanele mi tsema xi khe xi hanyanya na voya lebyiya bya xona mi fanele mi byi kuma xi khe xi hanyanya ma ni twisisa that's why mi kuma ku vanhu lava va va va tirhisaka xilo lexiya ku. ku tirhisa swilo leswi nga swi hlaya la henhla va va va kume tin'anga leti ti nga tiya ti nga strong xi fikaku n'anga yi fika yi tsema swilo leswiya yi fika yi tlhava ngati liya yi kelela ngati leyi yi fika yi tsema mafurha lamaya a va lavi tin'anga leti ta ta weak letiyani a va lavi tin'anga leti ta ku loko yi fika n'anga ya kona yi kuma ku yi tsandzeka no femba muti. ma ni twisisa a va lavi n'anga leyo loko yi famba muti yo rhanga yi mbambela ku famba ka muti ku laveka n'anga leyo loko yi famba muti mi swi twisisa na n'wina ku n'anga leyi wa yi le ku fambeni ka muti ku laveka muporofeta or mfundhisi la wo laha hi lava heta vo ma three months a ri ku fasteni a nga si tshama a hlangana na n'wansati ni kumbe a nga si tshama a endla swilo swa huma endleleni ku loko a yele a ya tiyile ma ni twisisa se a a a swi olovi. That's why mi kuma ku vanhu lava va nga tiyisa hi xiharhi lexiya va nga tirhisa swilo swa xiharhi lexiya loko va vulavula lava vulavulaka kona un'wana na un'wana wa va xixima wa va hlonipha loko va lava tithendara va tikuma kwana na kwana mabisinesi ya vona ya tsutsuma hi xiyimo xin'wana xa xa le henhla ma ni twisisa loko va endla xilo un'wana na un'wana wa endlela wa va yingisela ende loko mo languta vanhu lava a swi talangi ku va dlaya vanhu. mi nge twi va ku munhu luya i dlaye munhu or i hete maxaka or i xanisa maxaka or i dlaya vana or i endla yini kumbe ha kereke ya yena ku tshama ku kha ku ku ku ku lova vanhu kumbe ha vunanga bya yena hi lebyiya byo dlaya maxaka no because i tirhise i tirhe sweswo swa xiharhi lexi xi ximekaka xiharhi lexi mi kuma ku loko yi endla swilo swa endleka na loko mi kuma ku loko mo languta ti ti tindhawu tin'wani ni nga ni nga ta ka ni nga ti vuli mavito loko mo languta vuhosi byo karhi mi kuma ku loko va phata xivongo xa vona va phata hi nghala mi ti vutisa xivutiso ku why vuhosi lebyi byo karhi or swivongo swo karhi a ni sure ka timhaka ta swivongo lava tivaka timhaka ta ku ku na xivongo xo karhi lexi phatiwaka hi nghala va nga hlamusela kwala ka ka ka comment section ku xivongo xa ka hina xi phata hi nghala ivi mi languta ku va hanya vutomi bya njhani mi kuma va kha va hanya vutomi lebyiya bya kahle va ri vanhu vo xiximeka na vuhosi bya kona ku ri vuhosi lebyiya byo xiximeka na munhu wa kona a nga na mabindzu ku va ku ri munhu wo xiximeka se nghala ya tirhisiwa.